Mae Ysbrydoli i Adeiladu yn raglen chwech wythnos sydd wedi cael ei arwain gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, gyda chefnogaeth gan CITB a Chyflogwyr Adeiladu. Rydyn ni wedi mynychu Coleg Menai yn Llangefni ar Ddydd Mawrth ar ôl ysgol, ac wedi cael sesiynau rhyngweithiol gyda chyflogwyr gwahanol gan gynnwys Reed Construction, Wynne Construction, Griffiths a tîm Morlais o Menter Môn. Cawsom hefyd ymweliad safle gan Kier Construction o'u safle yn y Porthladd yng Nghaergybi. Dwi'n aelod o grŵp Clwstwr Cyflogwyr Adeiladwaith y Gogledd Cymru a mi nath y grŵp trafod un o'r problemau sgynnyn nhw yn denu bobl ifanc i mewn i'r maes yma. Um, a fel canlyniad wnaethon ni sbio mewn i'r cynllun yma um, a cael syniad i denu bobl ifanc i dod, ar yr, i dod aton ni am chwech wsos. Um, a dwi wedi arwain ar un o sesiynau, gysi lot o hwyl efo'r bobl ifanc. Oedden nhw'n holi cwestiynau da, oedden nhw'n gwrando ac yn cymryd rhan. Doedd ddim yn lot o waith, na goedd dwi'n meddwl bod gyda'r nosio yma wedi gweithio, disiwtio pawb yn, yn dda iawn. Um, ac canlyniad o'r, or cynllun ydy, da ni wedi cael un o'r disgyblion, y pobl ifanc yma, yn cysylltu efo ni i gofyn am sesiwn profiad gwaith, wsos o brofiad gwaith efo ni rhan nesaf. Mae'r peilot wedi bod yn siampl dda iawn o gydweithio rhwng niferoedd o gydweithio rhwng ni fel CITB, yr RSP, Cyngor Sir Fôn a cyflogwyr yr ardal i drio ysbrydoli pobl ifanc i fewn i'r sector adladwaith, disgyblion sy'n astudio lefel A i fel am swyddi mwy technegol o fewn y sector.

degree apprenticeships within Wales. Mae'r rhaglen wedi bod yn wych o rhan roed y cyfleoedd i pobl ifanc cael blas o bywyd gwaith um, tu allan i ysgol, a mae hwnna'n rhan allweddol o'r cwricwlwm yn Gymru wrth symud ni flaen. Mae'r buddion mae'r plant ifanc yn cael hefyd yn mynd i fod wych iddyn nhw pan mae'n edrych ar sgiliau maen nhw angen datblygu, sgiliau'r gweithlu, paratoi ar gyfer y dyfodol, a dyna beth di'r rhaglen yma, mae amdan paratoi pobl ifanc ar gyfer cam nesaf o'i bywyd, sef gadael addysg a mynd fewn i'r gweithlu. O rhan ymrwymiad gan ysgolion, be da ni wedi trio wneud ydy gweithio'n agos efo darparwyr, efo trefnwyr, i sicrhau fod y baich cyn lleied â phosib ar ysgolion. Ond be sa ni'n gofyn i hyd gyn ysgolion ydy help i adnabod y pobl ifanc um, a hefyd i drefnu ac yn pwysicach byth i hyrwyddo'r cyfleoedd yma iddyn nhw. Dwi wedi mwynhau y rhaglen a dwi wedi cael llawer o fuddion allan honno fo. Fatha dysgu sgiliau gwahanol, fatha sut i weithio mewn tîm er enghraifft, lle ges i fod yn project manager yn ystod site visit yn Caergybi.

yy pobl fel project managers, oherwydd fod 'da ni ddim yn cael y sgiliau yna gan yr ysgol rili dwi'm yn meddwl, ond mewn amgylchedd fel hyn mae'r sgiliau'n cael eu profi llawer mwy dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod i wedi dysgu lot a mae hyder fi definitely 'di codi lot yn wneud hyn. Yy mae'r rhaglen 'di bod yn rili werthfawr achos dwi 'di gallu adeiladu perthynas efo cwmnïau gwahanol a jyst dysgu lot mwy am y sector adeiladwaith efo i offro basically. Ie, ma' 'na lot o gwahanol petha iddo fo a dwi 'di bod yn dysgu am hynna. Ie, dwi'n meddwl bo' fi 'di ffeindio allan lot mwy am pa fath o jobs sydd yn y sector adeiladwaith trw'r cwrs yma. Yym yn enwedig Pensaernïaeth yym dwi 'di dysgu am y gwahanol cyrsia fedrai cymyd i mynd ar yr pathway yna. Dwi'n sicr yn teimlo fwy gwybodus am y fath o swyddi yn y sector adeiladwaith. Yn bersonol, cyn dod ar y rhaglen doeddwn i'm yn siŵr be dwi eisiau wneud, ond erbyn gweld rŵan, dwi'n sicr yn meddwl fydd adeiladwaith yn rhywbeth fydda i'n gysidro yn y dyfodol.